Без дә инде уйладык-уйладык та сезгә Рәвешләр юмор театрының артистларының гаилә альбомнарын ачып бирмәкче булабыз. Хөрмәт дуслар, сез игътибар белән экранга карарсыз. Һәм инде кемнәр микән бу, танып карагыз әле яриме? Һәм инде шәхси әйбер бит ул, серле була. Шушындый караңгылыкта рәхәтләндереп гаилә альбомын ачып җибәрик әле, киттек. Җәмәгать, иң беренче бите үзебезнең гаилә альбомының үзе кызга ошаган, үзе егеткә ошаган шушындый сап-сары, калын иренле, матур гына, чибәр генә балакай менә бу кем микән? Кем булырга мөмкин? Кем? Мин түгел инде кит инде, мондый, мондый, мин мондый ямсыз була алмыйм бит инде, сез бигрәк. Раушан әлбәттә, Раушан Ситдиков, җәмәгать, Раушан Ситдиков, сапсары чәчле, мөлдерәмә күзләре белән карап утыра, гомер буе хатын-кыз ролен бездә шул гына уйный. Шулай бит, китәбез алга. Менә бусы кем? Мин түгел. Фәрит әлбәттә, күзлекле, гитара белән, музыкант һәм ботаник. Туганда ук инде ботаник булып туган. Монда инде сүзебез юк. Менә монысы кем? Монысы сразу беләсез. Кем? Әлбәттә, Әбри. Гомер буе командовать итәргә яраткан. Нагылый менә шундый төшләп зөрим мисене. Дип тора торган Әбриебез. Разве нормальный бәләкәй бала мондый була ала? Менә нормальный бала нинди булырга тиеш. Тәти күлмәкләрен кигән, уенчыкларын тоткан, башына шлемнарын киеп инде бәлә чактан ук рәхәтләндереп, космонавт булам, космонавт булам зур үскәннән соң, дип уйланып утыра. Дурак, артист булып кына киткән. Менә, хөрмәт дуслар, тормыш тәгәри, тормыш тәгәри, еллар үтә, ел белән инде җайлап-җайлап безнең гәүдә төзелеше формалаша башлый. Менә минеке инде игътибар белән карасагыз, гәүдә белән колак һәм борын бергәләшеп формалашканнар дип әйтсәк тә була. Ике колак та зур гына бер тәпәш шикелле борын. О! Бу безнең Фәритебез. Ну, Фәритнең колаклары нишәп төр, менә баш түбәсенә аша башлаган. Сразу. Эштер теге, менә инопланетянга ашап. Ну, садикка барганнар, яңа ел бәйрәме кая барасың? Куян. Бу. Беренче фотодагы Раушан бу. Әнисе чәчен буяган, син кыз булырга тиеш түгел, син мужик булырга тиеш. Чәчен буяп куеп, шортиклар киеткәннәр, колготкалар кидерткәннәр, мужиклар күлмәге кигәннән соң инде әз генә егет рәвешенә керә башлаган. Ну, Раушан әле эшләми, карагыз әле, җәмәгать. Кергәнен чыгар әле, кирегә кер. Кирегә. Күрәсезме, Раушанның кырыенда инде мәңге безнең яшьлегебездә уелып калган робот сәгать тора. Элеккерәк ясле бакчаларда шушындый робот сәгатьләр тора торый. Кайсы ясле бакчада мондый робот сәгать бар? Бу менә мондый бакча. Кайсы бакчада инде мондый робот сәгать юк, бу отсталый садик. Шундый мода киткәне хәтерләсәгез. Мода дигәннән. Мода дигәннән бар иде замарасында шушындый әтиләр инде безнең башыбызны арткы ягын кырып ыргыталар иде. Баш төбендә шушына кадәр җон калдыралар иде. Сездә ничек дип аталгандыр? Ничек дип атала иде? Ничек? Кемдәдер керкә, кемдәдер инде кәҗә. Ну, бездә кәҗә тәкәсе. Шулай дип аталадыр. Җәмәгать бу безнең Әбрәим. Ул инде бәләкәйдән бирле үзенең башы белән, үзенең чәчләре белән экспериментлар ясарга өйрәнгән. Аның мондый гына түгел, аның менә мондый фотосы бар әле. Карагыз әле, бабах! Вот. Взрыв на вермишельной фабрике шушында була инде. Шуңа күрә, теләсә нәрсә белән башы юганнан соң, экспериментлар ясаганнан соң аның чәче коела башлады инде менә моннан. Шуңа күрә коелып та бетерә бер вакыт. Киттек алга таба. Җәмәгать бар иде заманасында шушындый колготкилар. Колготкины алалар и бер елга берне. Бер атнадан соң аны тез баш тишелеп чыга. Аңа әнкәйләр инде безгә шалт иттереп ямау салып бирәләр. Бер атнадан тагын бер ямау, бер атнадан тагын бер ямау. Һәм ел ахырында, шайбаны куеп, әйбәтләп тез башына төбәп кәшәкә белән сук, шайба килеп бәрелсен, тез башында бер нәрсә дә булмый. Потому что менә моның кадәрле ямау анда. Яшәсен мировой СССР колготкилары. Кул чапсагыз да була. Һәм замана Бар иде шушындыйрак инде безнең тагын бер мода. Кемнең өендә кыйммәтле әйбер бар, шуның янәшәсенә бастырып фотога төшерәләр. Безнең өйдә инде иң кыйммәтле әйбер ул Рекорд дигән телевизор иде. Хәтерлисездер, ул әле безнең яңагакта төшкән. Бора торган әйберләр дә бар, канал күчерә торган, ул сынып чыга бервакыт. Әле дә хәтерлим әле аны плоскоусый белән карга борыны белән шотыр-потыр китереп борганнарын, хәтерләсәгез. Да, да, да, да, да. Җәмәгать, кемдер инде телевизор янәшәсендә фотога төшкән, кемдер телевизорны гына. Потому что он цветной. Фунай телевизоры, һәм инде әлбәттә Фунай видео магнитофоны. Бу әбриләрнеке авылларында берәү генә булган. Берәү генә. Киттек. Китте бер ара мода шушындый. Сиреттан алып киләләр маймыл. 100 сум акчаң бар икән, маймыл белән карточка ачасың. Шулай бит. Маймыл инде садиктан кайтып киткәндә бер 70-75 меңлек кесәсенә тага. Нормаль кыйммәтле маймыллар. Кемдер инде акчасы булган кеше маймыл белән төшә. Акчасы булмаган кеше менә болай карточка ача. Вах! Киендергән дәү бер кәбестә шикелле. Хәтерлисезме? Кунак калып баралар шулай иттереп. Эчтән киендерәләр, киендерәләр, киендерәләр, киендерәләр, киендерәләр. Астан киендерәләр, киендерәләр, киендерәләр. Бу фотоның исеме мондыйрак. Әни, мин җибәрдем инде. Ишек төбенә бастырып куялар. Әни, горшокка барасы килә. Юк, сине чишендерергә вакыт юк. Җибәр, шунда гына күренми ул. Шулай бит. Кунакка барабыз, шушылай иттереп елмаеп. Кунакка барганнан соң без менә мондый. Оп! Фотоның исеме Найди елку дип атала. Елканы да күргәнсездер, әбриен дә тапкансыздыр, шулай бит. Китте мода шушындыйрак. Бу нәрсә? Әлбәттә, мороженое, туңдырма. Кемдер инде конус дип йөртәдер, кемдер рожок дип. Рожок була менә мондый, һәм рожок була менә мондый. Опа! Әйдә план бир, чык сакнага нәрсә карап торасың? Менә хәзер нинди чибәр. Шушында карап-карап тордым да, Раушан. Мәйтәм, кияргә киемем дә булмаган. Бигрәк, бигрәк инде мискин бала чага шикелле утырасы. Менә нинди булырга тиеш бала чага. Опа! Балатной пиджактан. Күз карашы менә мондый. Мин сезнең барыгызны да күрәм. Колаклар менә мондый, мин сезнең барыгызны да ишетәм. Айдар Аль Капоне дип әйтсәм дә була. Менә шулай ера. Һәм инде алдагы тагы бер

Киноны танагансыздыр. Яраткан кинофильмыбыздан Джентльмен удачи. Бу артистны халык телендә беләбез барыбыз да Василий Алибабаевич дип. Аның чын исеме Ратнер Муратов. Бу фотоны исегездә калдырыгыз һәм сезгә мә алдагы фото. Опа! Аңладыгыз? Ул чаба астына кап киттек инде алга, алга тагын, тагын икенчесен. Давай, киттек. Менә болай. О! Монда да кап-кара артист, монда да кап-кара артист. Һәм сәхнәбезнең түрендә дә кап-кара артистыбыз. Әйдә Чорный Ваһади. Рәхмәт. Һәм инде алкышлар белән Фәритебезне чакырыйк әле. Фәрит чык әле, пожалуйста. Чык әле әйдә. Кул чабыйк әле шушы чибәр егетебез Фәритебезгә. Рәхмәт. Фәрит. Әү. Бер генә фотография күрсәтәсем килә, ярыймы? Куй әле, пожалуйста. Егетләр куегыз әле. Һәм бер генә сорау. Кайда китте синең майларың? Кайда китте синең җилекләрең һәм итләрең? Монда да 43 килограмм, монда да 43 килограмм.
Әйдә ярар. Көлмә Фәриттән. Килегез әле монда. Менә яшьлегебезгә

Яңадан бер кайтарып